Hi guys, nan dirak nan tam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuni cu Kawlram chungah cangmi kahdohnak thawngpang bultan tete tlawmpal tein ka rak chim ṭhan lai i kan video rak zoh ve ṭhan dingin vun sawm ṭhan ka van in duhmi na si. Cu lawng si loin kan video nan rak zoh pah ah khan kan page kha follow na tuah rih lo si ahcun follow rak kan tuah piak ve law kan YouTube channel te zong kha subscribe rak kan tuah piak ve ti kha vun nolh ṭhan ka duhmi si. Atu ni ah a pakhatnak bik ah chim ka duhmi cu A luancia August thla ni kul in nili ah khan Pikhudai, Leppadamyuh ne Zingan timi khua pawng ah hmun a khuar i PDF pawl doh dingah rallam sial dingah ai thawhmi ralhrang minung zakhat hrawnghrang kha lampi in PDF ṭangrual phu hna nih an rak bawh hna i ambush an rak tuah hna i an rak ṭhuat ciammam hna i kaphnih kar kha caan zeimazat chung an i kah hnu ah khan ralhrang lei kha a hmun ah minung pakul an thah khawh hna i a dang hliamhma a tuarmi zong kha tampi an um fawn lengah khan a nung in ralhrang pahra zong kha an hriamnam chia in mipi ralkap sinah an i ap ti kha kan hun theihmi si itucu kan ca thawngpang ṭha ngai ngai si itu tan kahdohnak ah hin mipi ralkap hna nih hriamnam zong tampi an lak kho i cu chungah cun meithal zun sawm thum leng le cun kuthlawnh bom hei ti bantuk kuan he ti bantuk pawl zong kha tampi an lak khawh fawn ti kha kan hun theihmi si. Cu lawng si loin August thla ni kul in nili ah a thimi ralhrang minung pukul hna i an ruak cu nihin ni tiangah hin ralhrang pawl nih an rak la hna lo i an rak cher hna lo caah atu hi hmunkip ah an i phalh hna i an ruak cu thuman neknak in an um ti kha an hun chimmi si. I cucu a pakhatnak bik ah hun chim ka duhmi si. Cun a pahnihnak ah vun chim ka duhmi cu a luancia August thla ni kul le ni hnih ah khan Sagaing mi Kunde tah ah a ummi phungki ciang pakhat ah hmun a khuami ralhrang pawl kha PDF ṭangrual phu hna nih an luh hnawh hna i an ṭhuat ciammam hna i caan zeimazet chung an kah hna hnuah khan ralhrang minung panga an thah hna i a dang tam taktak zong kha hliamhma an tuar fawn ti kha kan hun theih i tutan ah an kahmi PDF pawl nih tutan ah an kahmi ralhrang pawl hi a sual ngaingai mi sikciang pakhat an si cuka pawng hrawnghrang ah ummi khuate ah an kal i ral a zaammi an inn pawl hna an bauh piak hna an thil le an sui ngun pawl kha an fir piak lengmang hna ti si i cu hna cu atu bantukin PDF hna nih an luh hnawh hna i an kah hna i ralhrang panga an thah khawh hna hi si ti kha kan hun theihmi si. Cu phungkiciang an umnak cu PDF pawl nih an lak dengmang nain ralhrang a dang pawl nih sikku an rak thlah hna. Cu lawng si loin helicopter in an kah hna caah khan mipi ralkap pawl kha an hnu ah an tawn ṭhan i an sakhan kha lak manh loin an um ti kha kan hun theihmi si. Cu pahnih te cu nihin ah hun chim ka duhmi si seh law A dang zong kha thaizing zong kan rak chim ṭhan te lai i kan page kha tampi in follow rak kan tuah cio ti kha un chim ṭhan ka duhmi si. Lunglawmhnak tampi ka ngei.